Insellmulkom u nistidnukom għall-programm tal-Front ma' Tin il-Qumu u tas-CNI. Mi għand irsieħbi, Sami Mejla ċ-Chairman tal-Front. Fil-bidu ta' Awwissu, meta toqrob il-festa tas-Salvatur, naħsbu aktar minn qabel Dwar il-Perit Mintoff, l-ikbar statista li qatt kellu pajjiżna u l-aqwa mexxej politiku li qatt kellu l-poplu Malti. Hemm ħafna x'ngħid dwar Mintoff, imma llum sieħbi se jitkellem dwar aspett partikolari tal-politika tiegħu. U mal-ewwel se nagħti l-kliem, il-kelma lil sieħbi, però qabel nixtieq ngħid punt wieħed biss, illi Mintoff dejjem insista li l-poplu Malti, għalkemm żgħir fil-għadd, mhu m'għandu xejn anqas mill-popli kbar, dik li hi ħila tal-moħħ u fis-ħila tas-snajja' tal-id. Dejjem insista fuq da. U l-ħidma tiegħu u l-frott tagħha huma prova ta' dan it-twemmin sod tal-Perit Minto. Imma ħa nħalli l-kelma għall-irċievi. Eżattament, Dott. Fil-fatt, l-għajta ewlenija tal-Perit Mintoff tul il-karriera politika tiegħu dejjem kienet Malta l-ewwel u qabel kollox. Li turi wkoll li, kif għedt inti, il-poplu Malti mhu inqas minn ħadd. Hemm ħafna Xi tgħid dwar il-Perit Mintoff kif din għall-politika ta' Malta l-ewwel u qabel kollox mexxiha tul ħajtu? Allura għal-lum ħa nitkellem biss fuq aspett wieħed minn din għall-politika, l-aspett kummerċjali bejn Malta u pajjiżi oħra. Meta l-Partit Nazzjonalista, l-Gvern Nazzjonalista ta' Fenech Adami kien qiegħed jinnegozja ftehim mal-Unjoni Ewropea, il-Perit Mintoff kien ippropona li biex isir ftehim waħda mill-kundizzjonijiet, minn numru ta' kundizzjonijiet, għandha tkun li Malta tibqa' ħielsa li tagħmel ftehim għal rasha kummerċjali ma' pajjiżi oħrajn. Meta ngħidu kummerċjali anki politiku għax il-kummerċ jiżżewweġ mal-politika wkoll. U Mintoff ġab l-argument illi Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-Ewropa tal-Punent. Illi rnexxielha tagħmel ftehim kummerċjali maċ-Ċina, pereżempju. Allura Mintoff argumenta li m'għandna bżonn lil ħadd imexxina u jurina t-triq kif għandna nagħmluhom dal-ftehim. Allura jekk ħa nidħlu fl-Ewropa m'għandniex innaqqsu minn din l-abbiltà tagħna. U għandna nitolbu anzi garanzija li l-ftehim ikun b'dal-mod. Naturalment il-Partit, il-Gvern Nazzjonalista ma tax kas ta' din, lanqas biss staqsa lill-Ewropa jekk jaċċettawhiex din, għax forsi kienu jaċċettawha. Lanqas biss staqsa. U llum qegħdin fl-Ewropa b'mod illi l-kbarat, li ma nagħżluhomx aħna, tal-Ewropa jiddeċiedu fuq trade deals ma' pajjiżi oħrajn u Malta tiġi mdaħħla f'dawn it-trade deals. U l-poplu Malti jisma' mill-aħbarijiet illi daħal fi trade deals. Sa agħar minn hekk, illum it-traders li qed idaħħluna fihom il-kbarat tal-Ewropa huma b'mod, huma magħmulin b'mod illi l-profitti tal-korporazzjonijiet kbar jissuperaw għal kollox l-interessi tal-popli tal-istess Unjoni Ewropea. Għaliex? Ħalli nieħdu eżempju wieħed biex nibdew. Illum Malta qiegħda fit-trade deal mal-Kanada. Il-kbarat tal-Ewropa daħlu lill-Unjoni Ewropea kollha, inkluż lil Malta, f'Settembru ta' sentejn ilu dan. Il-poplu Malta ma kellu ebda deċiżjoni f'din. U biex neħħew id-dazji bejn Malta u l-Kanada. Bid-dazji xorta kien isir il-kummerċ, imma għamluha hekk. Imma issa x'ġara? X'fih dal-ftehim li daħluna fih? U li huwa kontra l-interessi tal-popli Malti u tal-popli l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett, dan il-ftehim li Malta qiegħda fih mal-Kanada jinkludi li l-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Ewropa, inkluż Malta, ma jistax jagħmlu liġijiet li b'xi mod inaqqsu l-profitti tal-korporazzjonijiet kbar privati, ġifieri jekk jgħollu l-paga minima, jekk jagħmlu restrizzjonijiet fuq, fejn naf jiena, it-tipjip, pereżempju, affarijiet, dawn jistgħu l-korporazzjonijiet kbar iqisuhom bħala li qed itelfulhom il-profitti u jieħdu passi kontra l-Gvern Malti u l-gvernijiet oħrajn. Fl-istess ftehim però hemm miktub illi l-Gvern Malti ma jistax hu jieħu passi kontra l-korporazzjonijiet jekk jagħmlu xi ħaġa illi tolqot ħażin lill-poplu Malti. Ara daqsxejn x'differenza minn kif kien jaħdem Mintoff. Agħar minn hekk imbagħad Jekk korporazzjoni privata jidhirlha illi l-gvern għamel xi liġi li laqtilha l-profitti, allura tista' teħdu l-Qorti u mhux il-Qorti ta' Malta jew il-Qorti ta' xi pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. Imma vvintaw qrati privati daw illi jaħdmu b'mod sigriet, ikun hemm numru ta' avukati, mhux pubbliċi, mhux bħal m'għandek il-qorti, qrati fl-Ewropa kollha inkluż f'Malta, meta jkun hemm proċess, il-pubbliku jista' jmur u jisma'. U l-media anki tgħaddi l-kummenti tagħha u l-opinjonijiet tagħha. Da le, da sigriet ikun, da privat. Meander għandi kont il-Ħadd u d-deċiżjoni finali tiegħu ma ma tistax tappella. Ġifieri dan meta qed ngħidu hekk juri kemm qegħdin ħażin u kemm konna aħjar fi żmien Mintoff meta Malta kienet ħielsa li tagħmel it-trades li li jidhirlu l-Gvern ma mhux li jidhirlu Mintoff biss ikun hawn min ikun fil-Gvern min jagħżel lill-poplu Malti jkun jista' jagħmel it-trade deals hu. Ftit ilu, f'Ġunju li għadda, xahrejn ilu, il-kbarat tal-Unjoni Ewropea daħħlu lil Malta fi trade deal ieħor mal-Brażil, l-Urugwaj, il-Paragwaj u xi pajjiżi oħrajn ta' South America. L-istess dal-poplu Malti jisma' bihom mill-aħbarijiet għax dawn mhux se jiddiskutuhom fil-Parlament hawn Malta. Aħna l-Parlament tagħna qiegħed hemm qisu biex jgħid jesser għal kollox mill-Ewropa. Issa dan id-deal, dat-trade deal, Tant huwa kontra l-interessi tal-popli wkoll tal-Ewropa illi bħalissa, fil-preżent, fi Franza tgħidx hemm tar protesti kontra tiegħu, speċjalment mis-settur tal-agrikoltura, għaliex dan se jneħħi ħafna mid-dazji, ħa jneħħi l-biċċa l-kbira tad-dazji. Peress li se jneħħi ħafna mid-dazji, se jiffavorixxi lill-agrikoltura fl-Amerika Latina fuq l-agrikoltura tal-Ewropa u naturalment dan huwa kontra l-interessi tal-bdiewa fl-Ewropa. Barra minn hekk, se jkun ta' garanzija dan li ħafna mill-foresta tal-Amazon se tkompli tiġi meqruda għaliex il-prodotti ta' bħal huma s-soja eċċetera ħa jiġu iktar faċli biex jiġu esportati lejn l-Ewropa u allura żgur li ħa jkun hemm iktar destruzzjoni tal-Amazon Dak qed jgħiduh is-Soċjalisti fl-Ewropa li huma ħafna kontra. Soċjalisti fl-Ewropa, mhux is-Soċjalisti ta' pass, is-Soċjalisti ta' vera, il-European United Left, huma all out kontra tiegħu dal-ftehim li l-Unjoni Ewropea daħħlet lil Malta u l-kumplament tal-Ewropa fih. Sa barra minn hekk, Il-Brażil, il-Gvern ġdid li kien li hemm ta' Bolsonaro għadu kif introduċa 200 pestiċidja ġodda li ma kinux ma kinux jintużaw fil-Brażil, li 30 minnhom huma bbanjati mill-World Health Organization. Allura dak kollu x'ifisser? Ifisser li għall-kbar għadd tal-Unjoni Ewropea, il-profitti l-ewwel, U l-interessi tal-poplu, it-tieni, it-tielet, ir-raba' jew l-ewwel il-profitti tal-korporazzjonijiet u mbagħad xejn iktar minn dan. Allura da juri kemm imxejna ħafna lura minn dak li qal Mintoff. Xi ħaġa oħra fuq tradies, illi din ma jgħiduhiex la l-Gvern la l-Oppożizzjoni u ħadd, li bħalissa Malta uffiċjalment, Malta llum uffiċjalment qiegħda fi trade war mal-Istati Uniti tal-Amerika. Għaliex? Għax il-mod kif imxiet l-Unjoni Ewropea u l-mod kif imxiet l-Istati Uniti, Mingħajr ma Malta għandha l-ixken influwenza fuqu dal-proċess, issa bħalissa qegħdin fi trade war bejn l-Amerika u l-Unjoni Ewropea. Malta qiegħda f'din it-trade war li mingħajrha l-Parlament Malti ma ddeċida xejn, mingħajr ma l-poplu Malti ddeċida xejn. Ara ara fiex qegħdin illum U kemm Mintoff kien qed jara bil-quddiem u kemm kien profeta meta nsista illi biex nidħlu fl-Ewropa, biex ikollna ftehim mal-Ewropa, waħda mill-kundizzjoni, minn numru ta' kundizzjonijiet għandha tkun din. Bħalissa anki, anki fir-relazzjonijiet mar-Renju Unit, m'aqqas nafu fejn qegħdin fuq it-trade. U nistgħu għada niġu f'sitwazzjoni fejn Malta wkoll tkun fi gwerra kummerċjali mal-Ingilterra, mingħajr ma l-poplu Malti jkun iddeċida xejn u mingħajr ma jrid. Dan kollu x'juri? Dan kollu juri kieku li kieku l-Gvern Nazzjonalista meta kien qed jinnegozja mal-Unjoni Ewropea aċċetta l-proposta ta' Mintoff illi Malta biex tagħmel ftehim mal-Ewropa irid ikollha garanzija li tibqa' ħielsa kif tagħmel commercial deals u deals oħra ma' pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea li kieku Fehena Kadami u l-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien aċċetta dina l-proposta ta' Mintoff u ġġieled għaliha, ġġieled. Konna għadna barra, kellna l-leverage kollu li nistgħu nitolbuha din, kellha ngħidulhom ma nidħlu xejn u ma nagħmlu l-ebda ftehim. Issa, kieku kellna dina l-garanzija, kieku llum aħna la għandna dil-problema mal-Kanada fuq l-Investor State Dispute Mechanism, dak li semmejt tal-qrati privati, jekk il-Gvern jgħaddi xi liġi li tnaqqas il-profitti. La ħa nkunu kompliċi fit-tkissir tal-agrikoltura fl-Ewropa u fit-tkissir tal-Amażonja fil-Brażil kif issa daħħluna f'dan il-ftehim mal-Brażil u ma' pajjiżi tas-South America. La aħna kieku bħalissa kieku sar kif qal Mintoff, illum Malta mhiex qiegħda fit-trade war mal-Istati Uniti kif fil-fatt hija. U lanqas għandna l-problemi kieku li jista' jkun, li diġà hemm u li jista' jikbru Alla ħares qatt, mal-Ingilterra. Da juri, allura, meta qed ngħidu da kollu, l-ewwel nett juri kemm minn Toff kien jara bil-quddiem, kemm kien profeta. Għax kollha, ma kienx qed iparla bl-addoċċ meta nsista li għandna nitolbuha dil-garanzija. Illum ġejna fi kliemu, fi kliem Mintoff, fuq ħafna affarijiet imma fuq, illum qed nitkellmu fuq it-tradies iktar minn kollox. Juri wkoll kemm vera Mintoff l-għajta ta' Malta l-ewwel u qabel kollox ma kinitx xi għajta fierħa imma kien għajta li vera jemmen fiha u li għexha. Huwa fatt magħruf imma Forsi ftit hawn min jaf kemm insista Mintoff fuq dil-kwistjoni tat-trade deals meta kien qed isir in-negozjar mal-Unjoni Ewropea u ftit jirrealizzaw kemm kellu viżjoni bil-quddiem u kemm ġejna fi kliemu anki fuq il-kwistjoni tal-kummerċ. Dak kollu juri wkoll kemm in-nazzjonaliżmu tal-Perit Mintoff kien ħafna iktar ġenwin u safi min-nazzjonaliżmu tal-Partit Nazzjonalista. Ironikament, jekk hemm xi ħaġa li tidher ċara fl-istorja hija Illi għalkemm il-Partit Nazzjonalista jisseħ Nazzjonalista bl-N kbira, imma lanqas bl-N żgħira ma kien Nazzjonalista, meta tara fiex ġejna llum mal-Unjoni Ewropea, u kemm in-Nazzjonaliżmu tal-Perit Mintoff kif kien ħafna iktar safi u ġenwin minn dak tal-Partit Nazzjonalista. Dak kollu però juri wkoll illi huwa żball kbir tal-Gvern Laburista llum, illi ma jerġax jipprova jakkwesta għal Malta dak illi ried Mintoff. U dak li ngħidu aħna, aħna għaliex ngħidu hawnhekk illi l-ftehim għandu jinbidel inkella noħorġu mill-Ewropa. U kif għandu jinbidel, kif qal il-Perit Mintoff, in-newtralità u dan kollu. Ma waħda minnhom hija preċiżament din, illi l-ftehim mal-Ewropa biex ikun vera tajjeb għal Malta u jkun tajjeb għall-Ewropa wkoll, irid ikollu fost kollox din il-kundizzjoni, din il-garanzija illi Malta tkun ħielsa illi tagħmel trades ma' pajjiżi oħrajn għal rasha apparti mill-Unjoni Ewropea. Dan ngħiduh aħna Bħala Front Maltin inqumu, qalu Mintoff. Mhux qed ngħidu aħna, qed nivvintawh, Mintoff wara, anki wara li Malta, in-Nazzjonisti daħluha permezz ta' referendum fl-Unjoni Ewropea, Mintoff baqa' jinsisti u għalhekk waqqfu l-Front Maltin Inqumu u li aħna nkomplu fuq il-passi tiegħu, illi l-ftehim għandu jinbidel. Waħda mill-kundizzjonijiet hija preċiżament din illi Malta għandha tkun ħielsa li tagħmel it-trade deals għal rasha u mhux niġu imponuti minn tmexxija minn Brussels mhumiex eletti biex imexxu lill-Unjoni Ewropea u jdaħħluna Fi trade war ma' l-Amerika, nistgħu nidħlu fi trade war ma' l-Ingilterra u daw l-affarijiet ħżiena kollha li semmejna.
Sa dan li qed jitkellem tkellem fuqu sieħbi, ġara, seħħ, sittax-il sena ilu, fit-2003, jiġifieri fis-sena meta l-poplu kellu jiddeċiedi jekk jaċċettax il-ftehim għall-Unjoni Ewropea. Għaddew sittax-il sena u xorta din il-politika hija tajba għall-pajjiż. U llum hemm pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea illi qed jinsisti fuq dan id-dritt. ir-Renju Unit, fin-negozjati mal-Unjoni Ewropea, qiegħed jinsisti illi jkollu dan id-dritt illi jagħmel ftehim kummerċjali ma' min il-pajjiż irid, xorta waħda jekk jibqa' fil-ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ma tridx tħalli r-Renju Unit illi jkollu ftehim ħieles mal-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin ikollu d-dritt, kif ried il-Perit Mintoff għal pajjiżna, li jista' jinnegozja ftehim kummerċjali ma' pajjiżi oħra barra l-Unjoni Ewropea kif jidhirlu hu. Illum, biex pajjiż tal-Unjoni Ewropea jagħmel xi ftehim kummerċjali ma' pajjiż ieħor barra l-Unjoni Ewropea, trid taqbel ma' dak il-ftehim l-Unjoni Ewropea, inkella pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea ma jistax jagħmel dak il-ftehim. Issa Mintoff. U da qed ngħiduh għaliex Mintoff issa m'għadux magħna. Nistgħu ngħidu nofs il-popolazzjoni Maltija, l-ġenerazzjonijiet kollha li ġew wara l-1984, jiġifieri l-aħħar sena li mexxa l-pajjiż Mintoff, ma jafux x'kienet il-politika ta' tmexxija tal-Peritmento u għaliha tajjeb li dak li hu tajjeb f'dik il-politika nkomplu nfakkruh lill-poplu Malti, speċjalment lil dawk il-ġenerazzjonijiet li ma jafux bih għaliex ġew wara. Mintofil s'issa, kif għedt fil-bidu, illi pajjiżna, il-poplu tagħna mhu xejn inqas mill-popli ta' pajjiżi kbar, minkejja ċ-ċokon tagħna. U dan urieh fil-ħidma tiegħu u fil-frott li kiseb għal pajjiżna. Sieħbi semma, u għamel tajjeb, il-ftehim li Mintoff għamel maċ-Ċina. Dan kien fl-1972, 72. Ftit ta' ġranet wara li kien għamel ftehim kbir ieħor nistgħu ngħidu kummerċjali, mar-Renju Unit. Għaliex? Għax meta Perit Mintoff bħala Prim Ministru ta' pajjiżna ifferma l-ftehim il-ġdid mar-Renju Unit, tal-aħħar ta' Marzu 1972, sena wara li l-Partit Laburista kien rebaħ l-elezzjoni tal-71, dak il-ftehim kien fis-sens illi r-Renju Unit għal seba' snin irid iħallas bħala kera tal-użu tal-faċilitajiet li baqgħalu f'pajjiżna f'dawk is-seba' snin, mhux inqas minn erbatax il-miljun liri ta' dak iż-żmien. Erbatax il-miljun! Dal-ftehim kien ifisser illi pajjiżna kien se jirċievi renta ta' erbatax il-miljun fis-sena Issa biex il-poplu Malti jkun jaf, jista' jaħseb kemm kien kbir dak il-ftehim li għamel Perit Minto fin-1972, wieħed bilfors iqabblu mal-ftehim li kien illa Malta li kien sar mill-Gvern Nazzjonalista ta' Borg Olivier għal snin ta' qabel. Dal-ftehim ta' Borg-Olivier kien illi fin-19 jiġifieri 1964 meta fil-fatt ħadna l-biċċa indipendenza ta' pajjiżna u ngħid għaliex biċċa iktar 'il quddiem imma 1964 Hemmhekk kien ftehim ta' 50 miljun li l-parti kbira kienet mhux għotja imma self matul għaxar snin. Perit Mintoff assolutament ma riedx jaf bis-self imma ried li r-Renju Unit iħallas direttament biex ikun jista' jkompli juża l-faċilitajiet f'pajjiżna. U jintrabat ir-Renju Unit illi dan jista' jagħmlu sa seba' snin u wara seba' snin irid ikun telaq il-faliċilitajiet kollha li kellu f'pajjiżna u jħalli l-pajjiżna kompletament. U hekk seħħ fil-fatt Meta fl-aħħar ta' Marzu tal l-1979 fil-fatt telqu l-aħħar suldati u baħrin Ingliżi minn pajjiżna. Issa wara li għamel dak il-ftehim, Perrot Mintoff bħala Prim Ministru ta' Malta mar direttament mir-Renju Unit għaċ-Ċina, b'sorpriża kbira għad-dinja kollha, mhux biss għall-Gvern tar-Renju Unit, imma għad-dinja kollha. Għaliex? Għaliex dak iż-żmien ebda pajjiż fl-Ewropa ma kellu kuntatt mal-Gvern taċ-Ċina. il-pajjiżi tal-Ewropa dak iż-żmien u numru ta' snin wara żammew ir-relazzjonijiet tagħhom mal-Gvern ta' Tajwan, il-Gvern Nazzjonalista fl-iżola ta' Tajwan, fil-gżira ta' Tajwan, u m'għamlux ftehim mal-gvern taċ-Ċina li kien dak iż-żmien ta' Mao Tse-tung u Chou En-lai, jiġifieri l-gvern komunista taċ-Ċina, Mintoff ra 'l quddiem qabel kull statista Ewropew ieħor, jiġifieri ebda mustaċċun politiku fl-Ewropa ma ra 'l quddiem daqs kemm ra l-Perit Mintoff dak iż-żmien fin-1972 u kien l-ewwel wieħed mill-Ewropa kollha li mar fiċ-Ċina u għamel trattat ta' ftehim maċ-Ċina. fin-1972, ftit xhur wara li kien ikkonkluda l-ftehim mar-Renju Unit u xahar biss wara li fiċ-Ċina kien mar għall-ewwel darba l-President Amerikan dak iż-żmien Nixon. U fil-fatt, Perry Mintoff insista li l-Gvern taċ-Ċina kien komunista viva kellu fil-fatt jingħata l-sit, is-siġġu fil-Nazzjoni Uniti, fis-Security Council fejn hemm fis-Security Council ħames siġġijiet li huma riservati għal Pajjiżi li kienu fi gwerra kontra n-Nażisti u l-Faxxisti u l-Ġappuniżi fit-Tieni Gwerra Dinjija, flimkien jiġifieri mal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Franza u r-Russja u ċ-Ċina. Iċ-Ċina kellha dritt tieħu dak is-sit li hija baqgħet imċaħħda minnu għal numru ta' snin biex il-United Nations aċċettaw li l-Gvern taċ-Ċina jkun il-Gvern tal-mainland Ċina, jiġifieri ċ-Ċina tal-kontinent u mhux tal-gżira ta' Tajwan. Issa Mintoff ma waqafx hemm. Imma ma' kull pajjiż li kellna relazzjonijiet magħhom, insista li jkollna trattati u ftehim ta' negozjat, anke jekk ma jkunx trattat. Biss biss, pereżempju, biex insemmu, mal-Ġermanja fejn hu kien fortunat għax fil-Ġermanja dak iż-żmien kien hemm Brandt, wieħed mill-istilli kbar soċjalisti tad-dinja, Brandt. Fil-Ġermanja wkoll wasal biex jagħmel ftehim ħalli fabbriki Ġermaniżi jiftħu f'pajjiżna. Hu tajjeb li l-poplu jiftakar li fil-sebgħinijiet, qed nitkellmu jiġifieri madwar ħamsin sena ilu jew iktar, Malta, permezz tal-Perit Mintoff, kienet ġibdet lejn pajjiżna mhux inqas minn erbgħin, erbgħin, forty, fabbriki Ġermaniżi. li kien ġest kbir biex f'pajjiżna dak iż-żmien fil-bidu ta' l-industrijalizzazzjoni ta' pajjiżna Perit Mintoff irnexxielu fil-fatt jiġbed lejn pajjiżna madwar 40 fabbriki Ġermaniżi. Għamel l-istess imbagħad mal-Italja. Naħseb il-poplu jew nofs il-poplu għadu jiftakar fil-famużi protokoll finanzjali mal-Italja. Daka kienu ftehim li hu Perit Mintoff irnexxielu jagħmel mal-Italja billi pperswada lill-Gvern Taljan illi kien fl-interess tal-Italja. li Malta tibqa' newtrali u mhux allineata u ma taqax taħt l-influwenza tal-pajjiżi tal-Lvant, speċjalment ir-Russja. U biex xi Malta tkun tista' tagħmel dan, kien importanti li tkun tista' timxi 'l quddiem ekonomikament. Allura pperswada lill-Italja li tagħti Kull sena somma ta' flus lil Malta ħalli Malta tkun tista' tixtri prodotti mill-Italja u b'hekk l-Italja tkun qed tassigura l-qagħda ekonomika u finanzjarja ta' Malta bħala Malta indipendenti, pajjiż newtrali. U rnexxielu jagħmel dak il-ftehim. Mhux biss, irnexxielu jagħmel ftehim ukoll mal-ġara tagħna l-Libja. Il-ftehim famuż fejn Malta kienet tikseb iż-żejt mil-Libja b'rati preferenzjali, mhux tas-suq, irħas ħafna mis-suq u b'hekk kien ta' għajnuna kbira għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dan kollu qed ngħiduh biex biex il-poplu jipprova jiftakar il-ġid enormi li għamel Minto fil-qasam tal-kummerċ ta' pajjiżna. Hemm ħafna xi tgħid iktar, il-ħin illum ma jippermettilniex. Nittamaw li jkollna okkażjonijiet oħra fejn nispjegaw il-politika tal-Parit Mintoff favur Malta kemm kienet ta' ġid u kemm għamlet ta' ġid lil pajjiżna. Nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem f'din id-diskussjoni u nirringrazzjakom li qgħadtu tisimgħuna u nappellawkom li tisimgħuna kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs u nfakkrukom li l-programm ikollu repetizzjoni s-Sibt